Jew Instagram għax tqabduni dwejja. Ejw inti biex ħiereġ.
Sar studju.
Kemm isiru studji, kulħadd jistudja fuq affarijiet differenti. Ejf studjaw! Le, ma mbak kif ħakun taf. Ma da l-istudju li sar, sar fuq sample kbir, 35,000 eh, ruħ. Fejda uħalsuhom Nifhimni, kont nidħol għalih, eh, bħala sum. Biex jagħmlu sitt ġimgħat mingħajr ma jużaw il-Facebook biex ineħħu l-account u mbagħad jerġa' U ġara, u ġara. U da m'għamlux jiġifieri f'ġimgħa normali, għamlu eżatt qabel l-elezzjoni Amerikana. Aħ, se barek jagħmlu ħaw Malta qabel elezzjoni u qabel Eurovision ara kemm tolqoslok ansja ta' żgur. Taf li taf li fuq hekk kienet il-ħaġa ġifieri inti jekk tneħħi l-Facebook jew l-Instagram bħal maħna morru holiday biex nistrieħu. Tista' tneħħi dawn il-social media u TikTok. U jgħidlek is-saħħa mentali. Iwa, jnaqqaslek l-ansjetà fil-tara. U l-Maltin kapaċi jagħmluha ħammur Jew kelli ngħidlek isma' tiju li għal ġimgħa l-mobile u tinsieħ.
Mhux possibbli. Mhux possibbli.
Le.
Għaliex le? Għax ma nix minajru. Ma tgħix minajr. Għan podġilek mod ieħor. Mobile ħallulek biex iċċempel biex tidħol l-iskola. Imma ma tistax tuża Instagram u Facebook toqgħod. Għal-ġimgħa? Mm. Issa kunu għafu li jekk tagħmlu ġimgħa ġimgħa tej minn għal-mobile suppost ħossukom iktar ferħanin għaliex taħseb. Għax tgawd iktar ħajja minn għal-mobile u hekk. Jekk tużhom kull ġurnata u tkun drajtom, Probabbli jħossok iktar ferħan bihom. Inqas jekk tipprova taqtagħhom għall-ewwel, l-ewwel tiddejjaq mingħajrhom. Tħoss iktar il-ħajju ta' madwarek biex dejjem. Mela l biex nagħmluha bħalma marru holiday ħana hu ġimgħa mingħajr Facebook, mingħajr Instagram. Nistgħu nippruvaw.
U la sa nitkellmu dwar saħħa mentali ġejt sandkom għax intom l-esperti tajjeb. Is-social media Taffettwa s-saħħa mentali tagħna? Iva, infatti is-social media l-lum il-ġurnata l-mobile ħin kollu magħna u tajjeb li naraw ftit kif jaffettwa s-saħħa mentali tagħna. Tajjeb naraw li hemm kemm l-aspetti pożittivi, ġifier ma narawx biss in-negattiv, huwa il-mod kif aħna ħin kollu nikkumparaw lil nafusna. Ara dawk marru holiday, ara dik kemm għandha libsa sabiħa, forsi jiena ma naffordjahiex, ma parti minn hekk ukoll hemm ċertu affarijiet li jkunu mhux reali, ma jkunux vera, allura dak li jkun ħa taffettwa ovvjament is-saħħa mentali tiegħu. Su wieħed tajjeb li jara ftit fuq miżin x'intenzjoni għandi jiena li nagħmel użu minn mezzi soċjali, x'qed itini lili, kif qed jaffettwa lil burdata tiegħi. Jagħmel sens forsi li bħalma nieħdu holiday biex nistrieħu, tgħid isma' ħa nagħmel ġimgħatej mingħajr Instagram, mingħajr Facebook, tagħmel sens. Tagħmel ħafna sens, infatti anke riċerkaturi li inti la darba tajt ftit minn realtà tal-użu tal-mobile ħanajdu hekk, Tista' terġa' tiġi iktar isu connected mad-dinja ta' madwarek. Meta inti taqta' anke moħħok ħajkollu iktar ċarezza, iktar clarity u tħossok aħjar li qed tgħix il-mument mingħajr ħafna distractions u nies li qegħdi jistennew fuq dan l-imbirek mobile.
Kemm importanti li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u li nomu hija xi ħaġa importanti ħafna. Kif qibis fuq l-hawn? X'għandu x'jaqsam l-hawn? Għax jiena mort qatt nara l-anzjani jomu. X'għamel?
Bis-serjetà, bis
Edin il-pixxina tal-qroq u għanna ħafna ħbib ta' hawnhekk edin jomu. Ħana raw ftit xoqodu jagħmlu meta jiġu hawnhekk. Aw, għarom, eh? Inti supervisor tiġi tara da xejn x'għodu jagħmlu hawnhekk. Eh, nagħmlu naqra eżerċizzju.
U kull kemm tiġu?
Jgħid skont eh, il-dik tas-suq tal-dipartiment tagħna fej dana jkollhom bukjati u hekk. Jiena naħseb ittuhom il-ħajra biex jibdew jagħmlu dan l-eżerċizzju għax il-hawn huwa importanti ħafna. Ħafna iktar minn eżerċizzju eżerċizzju ieħor. Għax inti tqoġġo' l-ilma u inti fl-istess ħin l-eżerċizzju iktar ikun ħfef għalik. Anke jekk forsi l-mobilità tkun naqset xi ftit. L-eżerċizzju tajjeb mentalment, fiżikalment u anke tagħmel ħafna kumpanija ma' ħafna. Alfred qed tieħu gosthom.
Ħafna.
Nistiequ nirringrazzjaw id-dipartiment li joffrulna dawn l-eżerċizzji. Grazzi għad-dipartiment.
U dak sinjuri kien shooter tal-lum, proset.
Tfajnja fuq l-għum. Taf kif jommu imnaċ? Xie xie fil Kif jommu naċ?
Isma vera sufi, jeni ma wankurx nafu imnaċ kif. Najlek? Eh.
Backstroke, backstroke, backstroke. Għadda ġwanħar. Ciao, narankomada, bye, bye.